Intervisti mal-għannejja u d-daqqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. fil-programm tal-lum. Ikonna programm speċjali għax nitkellmu kif l-għana jintrabat ma' drama. Qabel nibdew l-aħjar però ħan nisimgħu daqsxejn il-Kamru Bonnici il-Baħri Ħajannilna dak li jista' nitkellmu fuq wara ma' Ġużeppi Xkembri, dak li ħadem ħafna f'dan il-qasam. It-tix ta' Kana kif ispirah lil Karmnu eh, ix-xogħol ta' Darju Fo. Ħalli ma nisimgħu ħalli wieħed jieħu l-idea mill-ewwel tal-għana x'inhu. Ħajdoqqulu għandna lil Ronnie Kalleja tal-Mosta, lil Salvo Tanti l-Kanadiż u lil Franz Qasa ta' Saqajn.

Hemmhekk smajtu li kamru Bonnici l-Bahri qiegħed janni it-tix ta' kana ispirata għat titkellmu kif mix-xogħol ta' Dario Fo u daqew Roni Kalleta l-Mosta sa votant li kien Adiż u Frans Qasa ta' saqajn. Mela, issa magħna għandna lil Ġużeppi Schembri u lil Carmel flimkien ħa nitkellmu fuq dan ix-xogħol li għamel bid-drama ta' Darifon. Nagħtik merħba, Ġuż. Nirringrazzjak. Eh, inti smajtu l-Karmlu bħali. Ħalli neħduha mill-aspett tas-semmija. Jiena qisni ma qrajtu dak tibna fu sew inti wkoll Karmlu wkoll. Imma din xinija li l-anġlu għaw sakranazz. Femmi nofti daqsxejn waħda s-semmija tagħna ħalli impoġġuhom fl-atmosfera. Li hija importanti li ngħid li l-ewwel ħaġa eh, kif ħadem Dario Fo li sab kemm għat-tramite tradizzjoni taljana, kemm permezz ta' manuskritti medjevali li sapu, li daw l-istejjer popolari u l-istejjer tal ħanajdulhom hekk tat-triq irnexxielu fis-seklu 20 jitteatralizzhom u jtihom sura differenti għalkemm ovvjament kif qed ngħid il-bażi hija l-medjevalità tagħhom. U ħadd gost iktar illi Karmenu Bonnici għamel fil-isfera tiegħu tal-għana dak li għamel Darjofo mill-manuskritti. Jiġifieri, dak li għamel Dario Fo biddel, ħalla l-bażi ovvjament kif fini fl-oriġinal, imma teatralizzom għal modo kif u fl-isfera artistika tiegħu jixtieq tiegħha, l-istess għamel Karmenu. U jekk speċi taraw il Dario Fo kif qed jirrexta fil-mon għaxu kif ta' finti ġor monologu jagħmel ħafna personaġġi, ovvjament Karmenu x'għamel hawn. Għamel għamilha tiegħu ħalla ovvjament l-essenza kif qiegħda f'Dario Fo, kif Dario Fo ħalla l-essenza kif qegħdin fil-manuskritt, imma mbagħad ovvjament l-għan għandha l-liġijiet tagħha, għandha l-aspetti tagħha u Carmen huwa artist li ħalla wkoll il-kreattività tiegħu tifjorixxi. Għar ovvjament ħajkun hemm ċerti differenzi, differenzi validi. Basta li tibqa' speċi l-essenzi jibqa' l-istess. Kif ta' finti ġorġ dak huwa parti mill-Mister Buffo. Mister Buffo huwa serje ta' ta' stejjer, għanajdu hekk stejjer bibliċi, imma li Dario Fo rrit jarom b'mod differenti, ġifri eżempju f'dattiċ ta' kana minn flok qed naraw bl-aspett tradizzjonali qed naraw minn għajnejn wieħed sakranat. Ovvjament qed nisimgħu ħafna affarijiet forsi forsi ftit strambi ma' għat-teatru ma' affarijiet sbieħ. Iva, iva. Ina qed strambi fis-sens li l-udjenza tagħna mdorrija l-Vanġelu mhix mdorrija għaddi l-interpretazzjoni ta' Dario Fo. Ovvjament, hawnhekk m'hawnx interpretazzjoni fis-sens teoloġiku, ovvjament, kella il-Dario Fo ma nifmux. Dawn eh, eh, fl-istejjer l-oħra għandek għandek eh, essenza profonda umanista kif forsi se nisimgħu iktar tard fl-għanja tal-om, għandek reliġjożità spiritualità enormi ġifieri, bat għandek anke il-komiċità. Xejn fil-Medjoevu t-teatru minn komiċità u minna li traġedja fl-istess ma kienx jagħmel sens. U jina permetti li najġox li qed nieħu gost ħafna li permezz tagħna u permezz ta' Karmenu u il-kitarristi ħaġa affaxxinanti għalija li manuskritti li inkitbu fil-11 seklu, fl-10 sekli, hemm ukoll ta' disa sekli, mitru badur. Għadu ħajjinu smajnijom illum, verament bisviluppi ħanajdu l-om hekk taħna. Modern, ma dik affaxxinanti nara li l-lum smajt il-tiċ ta' kana li huwa manuskritt tal-10 seklu da. Mela, mela. Illi għaddu għed tiġi eh, ħaj. Ħanna mistoqsija zej, ħafna fil-qosor ħad nisimaw il-kam jenna bieċoħra. Eh, għal min ma jafx, minu Dario Fo? Eh, Dario Fo huwa dramaturg, ovvjament, ta' fama internazzjonali, l-lum huwa wkoll il-Nobel Prize winner ta' dramaturġija, kministir żball l-ewwel Għanajtek l-ewwel li ingħata bħala Nobel Prize dal-qasam fis-sens għanajtek tal-letteratura u dramaturġija. U ma naħsibx li huwa personaġġ il-bot mill-kultura tagħna, anzi meta jimbatlu il-video ta' xamenna l-Mister Buffo fil-fgura u kol kien hemm Carmenu bħala protagonist, il-pjaċir ta' dar jafu kien wieħed enormi. Verament, ma jifhimx il-Malti imma peress li huwa espert ta' djaletti Taljani u ta' lana f'kwalinkwa reġjun Taljan u Korsika u Sardin, Taljan fis-sens kulturali, iva, ovvjament, iva, iva. mhux Siċiljan, ovvjament induna il-Maltin x'qed jippruvaw joħolqu mill-xogħlijiet tiegħu. U speċi kienet ħaġa mens interessanti li nara r-reazzjoni tiegħu għal dan ix-xogħol ħanajdu l-ok medjovali modern li qed nippruvaw nagħmlu ma' Karmenu. Ħalli issa nisimgħuh jgħanni silta qasira mill-li għandna fuq Id tal-Innoċenti, tixililna ftit ġus x'ġara. Karmnu ħajgħanni. Bħal kull storja tal-Mister Obuffo, Dario Fo permezz anke tal-manuskritti u permezz anke ta' tradizzjoni orali, għanajdu lek. Ehm, u kol ta' interpretazzjoni pjuttost oriġinali lejn il-qtil tal-innoċenti. Hija traġedja, ovvjament, u Dario Fo beda juża dan l-element biex aħna iktar nagħtu importanza minn dan l-att partikolar lejn l-umaniżmu ta' din il-ħanajdu lek. Il-bniedem li jbati. Il-bniedem li jbati. Ovvjament se tiġi l-kontradizzjoni ir-rida talla. u l-mewt tal-innoċenti. Għawda li fuq bil-ġenjalità tiegħu bl-azzjonijiet tiegħu flimkien f'dal-każ ma' Franca Rame bħala l-omm ta' din il-kontradizzjoni. Ir-relazzjoni tagħna malla meta għandek din it-traġedja fin-nofs. U għaw, Karmenu Sejanni, il-monologu mmen sabiħ. Il-mara meta ntaqat mal-Madonna, il-mara li t-tifel taħħa ġi maqtul fil-traġedja tal-innoċenti, u ntaqat ma'

Mela dik kienet l-għanja imnikta u veru nikta li għanninna Karmnu u li wkoll ħaseb għaliha hu wara li kien hemm dax-xogħol flimkien ta' Ġużeppi u Karmnu stess. Daqqew ukoll bħal fil-bidu tal-programm Roni tal-Mosta, Salvo Tanti u Franz Asa ta' Saqajn. Mela, issa ħan nitkellmu xi waħda ġus, inti dal-proġett tagħkom inti u Karmnu, kif beda dan u meta? Fil-fatt inħoss li Karmenu li nafu żmien żemżem, ara ma nkunx nista' nirrispondi eżatt. Imma niftakar li ħdimna ħafna fuq il-produzzjoni tiegħi teatrali l-Macbeth, il-Lady Macbeth, il-Faustus, l-Internati. Nixtieq ngħid ukoll li minn barra l-Mister of Buffor f'Gura tellajt Recordings tal-għana inklużi ta' Karmnu, inkluż il-Bormliża għall-produzzjonijiet tiegħi ġewwa r-Russja. Tajjeb. Fid-dram il-pesta fil-festa ta' Pushkin, fix-xogħol drammatiku ta' Gjote u ħadd gost nara kif l-udjenza Russa tilqa' u tapprezza b'mod spettakolari din l-għaqda bejn it-teatru drammatiku u l-għana b'lingwa li ovvjament mhumiex jifhmu. U ħdimna wkoll ħafna ma' Karmnu eh, meta għamilna illum saret kważi leġenda s-serata fl-università meta kellek il- il-common room biex ngħidu għek li dejjem kienet tkun vojta kif ġew l-annejja u Karmenu domna sa xi sitta kam sa x'kien domtu. Suppost kellna ndumu bissa l-break u kulħadd baqa' ġej. U tfakkan fit nostalġija, xistin inna ma namlu fil ixtiqnu l-opportunità biex ħabba s-safar ma kunx nista' naħdem daqs kif kont nagħmel qabel ma' Karmenu, forsi dal-programm jerġa' jixel. Ma għajdinna kam. Xini dil-ideja ġifiri għalik, l-għana sewa Bħala mhux is-sisien imma l-qofol tad-dramm kollu. Jien nemmen li teatru titfittex l-eruq u li jekk l-eruq tagħna hija l-għana Ġorġ, ma nistax immorru l-bot minna. Fil-fatt. Vera, u għalhekk nieħu gost ma naħdem ma' Carmen. Fil-fatt li qed tkun qed tagħmel inti qed tgħid il-Maltin. Ejjew isimgħuna għax hawn intom. Eżatt, prosi. U allura draw mhux tkun ġdida, imma u il-messaġġ li qed wassal inti ħanidu l-messaġġ kelma antika ma ma tantx hija tajba ma insomma. Nieħu gost, hemm il-messaġġ li nieħu gost naħdem. Daqshekk hekk kolati. Kam l-aħħar kelma minn għandek issa ħin. Da xogħol hemm bżonn li jkompli. Qed ngħidlek jiena voldi repress li dan huwa xogħol naqriebes. Biex tpoġġi fl-istess forma tiegħu li tħallef fuq iktib gażu kellek waħda l-ewwel ta' tista' għana, jekk mhux ser żball. Mhux mument. Qaltlu għal ibni mhux mument, baqgħet fl-istess pożizzjoni tagħha ta' ta' meta qalla l-ommu eh, s-sija tija da ma slitx. Għed tifimni għal din għed. Ġifir ċertu ċertu għaffariet jibqaw għemmek. Imma ma nafx kamaw min ikompli għadda. Ma nafx minna min jitħallu. Min jitħallu għaffariet bħallaw. U jibba ta' sebruħa wahda mbatt profetta. Zgur għandek raġuni. Ftit sessi. Naħseb jiena nagħmel tajb kamlu l-impostazzjoni ħallija kif inhi ħadd tarju fuq. Ejja, ejja, żgur, żgur. U għandu mertu Imma sab żgur imma sabiħ is-sabiħ kbir barra li ħallija kif inhi illi li saret ħaġa indipendenti u Malti. Stess ħin u Malti. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja l-kitaristu wkoll u nittama is-semija tagħna mhux biss talmu imma japprezzaw kemm l-għana għandu funzjoni mhux biss għall-għannejja imma għal kull ħaġa oħra.